Ħrafa oħra mill-ktieb, Ħrejjef mir-Repubblika Ċeka rrakkontati minn Immanuel Mifsud, jisimha Ix-Xitan u Katrin. Katrin kienet xebba li kienet toqgħod weħidha f'dar żgħira bi ġnien madwarha. Ma kellha xejn aktar ħlief forsi xi ftit flus tad-deheb. Lil Katrin ħadd ma riedha, lanqas l-iktar raġel fqir. Għax kienet kiesħa u tosta. Kienet targumenta ma' kulħadd u meta għad il-letika kienet tgħolli leħinha ma' kull min ikun. Barra minn dan kienet mara kerha u allura baqgħet fuq l-ixkaffa, jiġifieri ħadd ma ried jiżżewwiġha. Fir-raħal fejn kienet toqgħod Katrin kienu jagħmlu ballu kull nhar ta' Ħadd filgħaxija. Kienu jinġabru tfajliet u ġuvintur, kollha tar-raħal, biex jiżfnu u jieħdu gost qabel ma l-għada jibdew ġimgħa xogħol oħra. It-tfajliet kienu joqogħdu bilqiegħda u l-ġuvintur iduru magħhom u imbagħad kull ġuvni jagħżel tfajla biex jiżfen miegħu biex tiżfen miegħu l-lejl kollha. Anki Katrin kienet tmur il-ballu iżda qatt ma sabet ġuvni lest biex jiżfen magħha. Darba minnhom, hija u miexja lejn il-ballu, qabduha dwejjaq kbar għax kienet taf li dakinhar, bħal kull nhar ta' Ħadd ieħor, ħadd ma kien se jistiedinha tiżfen miegħu. Tant kellha dwejjaq li qalet lilha nnifisha, Uff, xi dwejjaq għandi! Ili snin immur il-ballu u qatt ma żfint! U tant nixtieq niżfen, imma arma x-xitan! Waslet fis-Sala tal-Ballu meta din kienet diġà mimlija bin-nies. Kulħadd jiżfen u jiċċaċċra u Katrin poġġiet fuq mejda fil-ġenb tħares lejn iż-żgħażagħ jiżfnu u tgħir għalihom. F'daqqa waħda jitfaċċa raġel li kien jidher li ma kienx minn dawk in-naħat, liebes ta' kaċċatur u mar jixtri birra. Imbagħad ġrat xi ħaġa li qatt qabel ma kienet ġrat. Ir-raġel mar bilqiegħda maġenb Katrin u offrielha tixrob miegħu. Katrin bilkemm setgħet temmen dak li kien qed jiġri quddiemha. Wara li xorbot il-birra, ir-raġel talabha tiżfen miegħu. Bil-ferħ għoddu ħassha ħażin. Ir-raġel ħariġha tiżfen u malli l-oħrajn indunaw x'kien qed jiġri, marru mal-ġnub biex jaraw lil Katrin tiżfen għall-ewwel darba. Kien hemm min skanta, kien hemm min daħaq u kien hemm min għadda xi kumment minn taħt ukoll. Imma Katrin ma tatx kas. Kienet fis-seba' sema. Dak ir-raġel, mhux talli ħariġha t'isfel, talli baqa' jiżfen magħha biss il-lejla kollha. U malli għajjiet, xtralha l-pasti u xi ħaġa x'tixrob ukoll. Meta dalam sew, Katrina daret fuq ir-raġel u qaltlu li kien aħjar jekk taħseb biex tmur id-dar. Għalhekk ir-raġel ħareġ magħha u qalilha li kien se jwassalha d-dar. Kemm nixtieq niżfen miegħek sakemm immut! qalet Katrin malli waslu quddiem il-bieb tad-dar tagħha. M'hemmx problema ta! Ejja miegħi, weġibha r-raġel. Fejn toqgħod? Żomm miegħi ħa nurik, reġa' r-raġel. Katherine tħaddnet miegħu. Tħaddnet jiġifieri għannqitu. Imma proprju dak il-ħin ir-raġel inbidel f'xitan u telaq jiġri b'Katherine lejn l-infern. Ix-xitan wasal iġorr lil Katherine lejn il-bieb tal-infern b'nifsu maqtugħ u dahru mgħawweġ ganċ. Malli x-xjaten l-oħra ndunaw kemm seħibhom kien batut, marru biex jgħinuh, imma Katrin ma riditx tinħall minn miegħu. Tgħidx kemm ġebdu u għamlu xjaten biex jaqlgħu 'l Katrin minn max-xitan seħibhom, imma kien kollu ta' xejn. Katrin baqgħet iggranfata miegħu. Allura xħin ra hekk, ix-xitan mar quddiem Luċifru, il-kap tax-xjaten. Hawn x'ġibt? staqsa Luċifru b'ton imqit. Ix-Xitan spjega kollox lil Luċifru u qallu li kien sema' lix-xebba tgħid li kienet lesta tiżfen anki max-Xitan. Għalhekk iddeċieda li jiżfen magħha u wara qatagħha li jdawwarha dawra mal-infern mingħajr qatt ma għaddielu minn rasu li dik il-mara kienet se tibqa' ggranfata miegħu b'dak il-mod. Kemm int balalu! għajjat Luċifru. Kemm int injorant! Kemm int stupidu, ja iblah! Ja baħnan! Ħaqqek talli ma tismax minni. Għedtlek kemm-il darba li qabel ma taqbad ma' xi ħadd, kun żgur min hu u x'inhu. Issa tlaq minn quddiem wiċċi u ara x'se tagħmel biex teħles minnha. Ix-Xitan ma seta' jagħmel xejn ħlief li jirritorna lejn id-dinja b'Katrin fuq dahru. Huma u niżlin tgħidx kemm wegħda affarijiet biex forsi jħajjarha tinqala' minn miegħu, imma Katrin baqgħet imqabbda miegħu bħal qarnita. Malli waslu fid-dinja, ix-xitan inbidel f'raġel normali, u sabu ruħhom ħdej ragħaj li minħabba l-ksieħ kellu fuqu kowt kbir tal-fer. Dan ta daqqa t'għajn sew lix-xitan mibdul f'raġel u staqsieh, Ehm, x'inti ġġorr, sieħbi? Ħallini, tridx, wieġeb b'nifsu maqtugħ ix-xitan. Kont sejjer lejn xogħol u f'daqqa waħda dil-mara qabżet fuqi u ma trid titlaqni b'xejn. Issa beħsibni mmur il-villaġġ li jmiss u nitlaqha hemm, imma qalet li dari ta' hawn saqajja lanqas qed inħosshom, mhux żgur niflaħ nasal hemmhekk. Iss, kull waħda stagħġeb ir-ragħaj. Imma Ħa ngħidlek sieħbi. Jekk trid, nista' ngħinek ta' għal ftit. Ma nistax noħodhielek it-triq kollha għax għandi dawn in-nagħaġ x'nira, imma jekk trid noħodhielek nofs triq. Kieku tagħmilli pjaċir kbir, qallu x-xitan. Għalhekk ir-ragħaj qal lil Katrin biex tinqala' minn max-xitan u minflok tmur fuq daru. Katrin dak li għamlet, inqalgħet minn max-xitan, iggranfat mal-kowt tal-fair li kien liebes ir-ragħaj, imma xħin ħass dak il-piż fuq dahru, ir-ragħaj mill-ewwel beda jiddispjaċih talli kien offra li jgħin lix-xitan. Ried jara kif se jeħles minnha, Allura mexa lejn l-għadira, neża' l-kowt li miegħu kienet imqabbda Katrin u xeħtu fl-għadira bil-mara b'kollox. Sadattant ix-xitan baqa' ħdejn in-nagħaġ jittama li r-ragħaj imur lura waħdu. Ma damx jistenna wisq għax wara ftit jilmaħ lir-ragħaj sejjer jiġri bil-kowt tal-fair imxarrab għasra fuq spallejh u mingħajr Katrin. Ix-xitan feraħ mhux ftit meta ra li kien ħelsu minn dik il-mara, filwaqt li r-ragħaj ħassu kuntent li dak ir-raġel kien baqa' għassa man-nagħaġ tiegħu. Malli r-ragħaj wasal ħdejn ix-xitan, dan qallu, Ma nafx kif se naqbad nirringrazzjak, ħabib, għax mingħajrek kien ikolli nibqa' nġorr lil dik il-mara sal-ġudizzju. Mjien se ninsa qatt dak li għamilt miegħi, kompla x-xitan. u ta' dan kollu irrid inħallsek, biss għandek tkun taf li jien Xitan. Malli spiċċa dan il-kliem ix-Xitan sparixxa u ħalla lir-ragħaj waħdu. Ma kemm hu injurant, qal bejnu u bejn ruħu r-ragħaj. Kellu bżonn ix-xjaten kollha kienu bħal dan! Kemm konna nkunu aħjar kieku! Issa, dik l-art fejn kien jgħix dak ir-ragħaj kienet titmexxa minn re sinjur ħafna. Minħabba li kien sinjur ħafna, dan ir-re kien jgħaddi ħajja ta' xalar minn dak il-kbir, dejjem bil-festi, dejjem bl-ikliet kbar u bil-ballijiet. Dak li ried ir-re, ir-re kien jieħdu. Biex jgħinuh fit-tmexxija tal-pajjiż, dan ir-re kellu żewġ ministri li ma tantx kienu twajbin. Dak li r-re ma kienx iżomm għalih kienu jaħtfuh dawn it-tnejn. Imsieken dawk li jew ikollhom xi tifla sabiħa jew ikollhom xi kemxa flus, għax ir-re kollox kien ikun irid għalih. U b'rasu kien idur dak li ma kienx jagħti lir-re dak li jrid għalih. Minħabba dan, il-poplu ta' dik l-art la kien iġib lir-re Jiġifieri la kien jirrispettah u lanqas liż-żewġ ministri. Jum fost l-oħrajn, ir-re qam mir-raqda għal xi l-għaxra ta' filgħodu u ma kienx jaf se jaqbad jagħmel, allura bagħat għal dak li jaqra l-istilel u talbu jaqra l-istilel tiegħu u taż-żewġ ministri li dak il-ħin kienu għadhom kif daħlu ħdejh. Il-qarrej tal-istilel Għamel dak li talbu r-re u beda jgħid, Hi sogħbija, Majesta, iżda kemm ħajtek u kemm ħajjet dawk il-ministri ma tantx jinsabu tajjeb, anzi jinsabu f'periklu kbir, tant kbir li qed nibża' ngħid x'inhu. Mela x'inhu dan il-periklu hekk kbir? staqsa b'interess kbir ir-re. Imma l-qarrej tal-istilel beda jlaqlaq tant kemm kien qiegħed jibża'. Għalhekk ir-re reġa' kkomandah, Qed nordnalek biex tgħidli issa stess, u wara li tgħidli, se jkollok tibqa' hawn ġew magħna biex jekk dak li se tgħidli ma jseħħx, naqtagħlek rasek. Ilqa' r-re tal-istilel aktar beża' meta sema' dan il-kliem. Għamel ftit kuraġġ u beda, Maestà, Meta l-qamar jidħol fit-tieni kwart, se jiġi x-xitan għaż-żewġ ministri tiegħek fit-tali ħin tat-tali jum, u meta l-qamar ikun kwinta, se jiġi għalik u jġorrok ħaj lejn l-infern. Malli sema' dan il-kliem, ir-re Sibel għajjat lis-suldati u ordnalhom jitfgħuh ġo ċella il-ħabs. Iżda meta sab ruħu waħdu, ir-re beda jaħseb u jitħasseb fuq dak li qallu l-qarrej tal-istilel. L-istess ġralhom iż-żewġ ministri, immutaw, ħadu kulma kellhom lejn il-kastelli tagħhom, sakkru l-bibien u t-twieqi kollha bi ktajjen tal-azzar ħoxnin u daħlu f'qoxrithom. Ir-re waqqaf l-ikliet u l-ballijiet li kien ikollu u beda jmexxi l-pajjiż sew bit-tama li dak li ħabbarlu l-qarrej tal-istilel ma jseħħx. Issa meta dak ir-ragħaj wasal f'din l-art, ma kellu ebda idea ta' dawn l-istejjer. Ma kien jimpurtah minn xejn ħlief mill-merħla tiegħu. Darba fost l-oħrajn jerġa' jidhirlu x-xitan. Isma' ragħaj, qallu x-xitan. Erġajt ġejt fid-dinja biex nippremjak ta' dak li għamilt miegħi. La l-qamar ikun fit-tieni kwart, għandi mmur għaż-żewġ ministri u nġorrhom miegħi lejn l-infern. għax tgħidx kemm batew nies foqra minħabba fihom. Imma issa qed ninnota li biddlu ħajjithom u allura se nħallihom bi kwiethom u minflok se nagħti premju lilek fl-istess jum meta suppost kelli nkaxkarhom miegħi. La tasal it-tali siegħa tat-tali jum, mur fil-kastell tal-Ewwel Ministru. Hemmhekk issib ħafna nies. Malli jasal kulħadd, Is-servjenti se jiftħu l-kanċell il-kbir u jien se nġorr lill-ministru 'l barra. Issa, malli inti tarali ħiereġ bil-ministru, ejja iġri u għidli, 'Itlaq 'l hemm issa stess, għax ħażin ikun għalik! U jien nitlaq u nħalli lill-ministru hemm. Imma int itlob lill-ministru żewġ barzakki muniti tad-deheb, u jekk ma jaċċettax, beżżgħu li se tibgħat għalija. Mbagħad mur fil-kastell tat-Tieni Ministru u nerġgħu nagħmlu preċiżament l-istess ħaġa. Ħu ħsieb il-flus li jagħtuk sewwa u qis li tużhom għall-ġid. La il-qamar isir kwinta, għandi nieħu l-infern lir-re. Imma dak storja oħra. Ara ma tindaħalx fiha, għax hemm ħajtek fin-nofs. Hekk qal ix-xitan u minnufih sparixxa minn quddiem ir-ragħaj. Ir-ragħaj żamm f'moħħu kull kelma li qallu x-xitan u meta l-qamar daħal fit-tieni kwart, irħielha lejn il-kastell tal-Ewwel Ministru. Hemmhekk sab ruxma ta' nies jistennew lix-xitan iġorr lill-Ministru lejn l-infern. F'daqqa waħda waqa' skiet kbir, u l-kanċell il-kbir deher jinfetaħ u xitan iswed deher iġorr lill-ministru li kien nofsu mejjet. Ir-ragħaj beda jofroq in-nies u malli wasal quddiem nett għajjat, Xitan! Itlaq issa stess, inkella tispiċċa ħażin! Ma' dan il-kliem, ix-xitan bewweġ l-hemm Kulħadd baqa' skantat b'dak li ġara u l-Ministru tgħidx kemm feraħ, tant li beda jgħannaq lir-ragħaj miegħu u talbu jgħidlu x'ried bi ħlas. Ir-ragħaj ftakar x'qallu x-xitan u lill-Ministru talbu żewġ barżakki mimlija muniti tad-deheb. Minnufih il-Ministru ta lir-Ragħaj dak li talbu u dan telaq 'il barra u lhielha lejn il-kastell tat-Tieni Ministru, fejn ġraw l-istess affarijiet li ġraw għand l-ewwel wieħed. Ma għandniex xi ngħidu, ir-Re sema' b'dan kollu u mill-ewwel bagħat għar-Ragħaj. Ir-Ragħaj daħal fis-sala l-kbira tar-Re u dan beda jitolbu jħarsu mix-xitan. Imma r-Ragħaj wieġeb, Majesta'. Ikolli ngħidlek li lilek ma nistax inwiegħdek xejn. Għax hemm ħajti fin-nofs. Int mexxejt ħażin wisq u għamilt ħafna ħażen matul ħajtek. Issa int jekk inti beħsiebek tibda tmexxi lill-poplu tiegħek b'mod ġust, allura nipprova ngħinek, anki jekk nispiċċa fin-nar tal-infern minflokok. Ir-re Niżel għal rkubtejh u għamel wegħda kbira li kien se jibda jmexxi lill-poplu tiegħu b'mod ġust u tajjeb. U r-ragħaj wiegħed li dakinhar tal-qamar kwinta kien se jmur fil-palazz mar-re. Mal-pajjiż kollu waqgħet muta kbira dakinhar li l-qamar kien kwinta. Kulħadd kien fuq ix-xwiek biex jara x'se jiġri mir-re. Ħadd ma żżarda jgħid x'kien jaħseb li se jiġri. Ftit qabel ma feġġ il-qamar fis-sema, ir-re libes l-iswed u abjad daqs il-karti, mar fis-sala l-kbira jistenna fuq it-tron, ħares mit-tieqa l-kbira u seta' jara lill-poplu tiegħu miġbur jistenna l-waqt. Imbagħad fis-sema feġġ il-qamar kwinta, u f'daqqa waħda l-bieb tas-sala nfetaħ beraħ u tfaċċa raġel żgħir iswed, ix-Xitan. Lesti, Majestà! Is-siegħa tiegħek waslet! Int ġej l-infern miegħi! Ir-re ma felaħx jiftaħ ħalqu. Qam bil-mod il-mod minn fuq il-tron u beda miexi wara x-xitan. Niżlu isfel u x-xitan fetaħ il-kanċell il-kbir fejn kien hemm eluf u eluf u eluf ta' nies jistennew fis-skiet u mwerwra. F'daqqa waħda minn fost il-folla jaqbeż ir-ragħaj u jiġi quddiem ix-xitan. Itlaq iġri minn hawn għax inkella tispiċċa ħażin! qal ir-ragħaj lix-xitan. Dan tgħidx kemm irrabja, u lir-ragħaj qallu minn taħt l-ilsien, X'int tagħmel, miġnun? Mela nsejt x'għedtlek li mar-re m'għandek x'taqbiż bħalma qbiżt għall-ministri? Nsejt, miġnun! Imma r-ragħaj kellu moħħu jilħaqlu wisq, u allura ġibed lix-xitan f'ġenb, u minn taħt l-ilsien qallu, Imma kemm int injurant, xitan! Li qed nagħmel mhux għar-re, qed nagħmlu imma għalik. Fittex itlaq għax f'din il-folla hawn Katrin u qiegħda tistaqsi għalik. Malli x-xitan sema' l-isem ta' Katrin, qabdu ferħ ta' ġenn u sparixxa mingħajr ma ħa lir-re miegħu. Ir-ragħaj tgħidx kemm daħaq f'qalbu. Ir-re baqa' b'ħalqu miftuħ u dak il-ħin stess ħabbar li r-Raj kien se jkun il-Ministru l-ġdid tiegħu u kien se jkun hu li jmexxi l-poplu. U l-poplu tgħidx kemm kien ferħan b'dan il-Ministru l-ġdid, għax tgħidx kemm kien jagħmel ġid. U hemm tispiċċa l-istorja tagħna.